Bore da pawb, good morning. Yym mae chydig bach ar ôl deg o gloch, it's just gone ten o clock or a little bit afterwards, felly nawn ni nawn ni gychwyn ar pethau, we'll make a start. Yym Nia dw i, Rheolwr Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd, I'm I'm Nia the yym Business Support Manager at Gwynedd Council. Yym if anybody needs the interpretation facility, if you

Grêt! Felly, yym, croeso cynnes i chi gyd bore 'ma i drafod perchnogaeth gweithwyr. Mae'n yym pwnc sy'n amlwg o ddiddordeb i fusnesau. Mae hy- hynny'n yy neges 'dan ni wedi bod yn derbyn gan busnesau'n lleol, a dyna pam oeddwn i'n meddwl bod o'n bwysig i ni cynnal y webinar bore 'ma. Yym, Be fydd yn digwydd bore yma ydy mi fydd Mike Williams o Cwmpas yn arwain y sesiwn. Cwmpas ydy'r cwmni sy'n arbenigo yn y maes yma, felly nhw ydy'r pobl dach chi eisiau siarad efo os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes. Be wnawn ni, os dio'n bosibl, ydy os oes gennych chi cwestiwn, jyst rhowch o yn y chat a wnawn ni edrych ar y ar y diwedd os oes 'na unrhyw cwestiynau, yn hytrach na wrth i ni fynd ymlaen. A dwi'n meddwl dyna gyd sy genna fi. D- Mae, mae o'n pwnc um, sydd o ddiddordeb mawr i ni yng Ngwynedd yn penodol um, am bod gennym ni statws um, sir perchnogaeth gweithwyr cyntaf yng Nghymru. Um, hynny, dwi'n meddwl, oherwydd bod yna gymaint o weithgaredd wedi bod yn y maes dros y, y blynyddoedd dwytha uh, yn y sir. Felly, mi ydych chi mewn cwmni da os ydych chi'n ystyried wneud uh, um, yy y model yma yma yng Ngwynedd hefo dipyn o busnesau eraill wedi wneud yr un un peth. Felly dwi'n meddwl efo'r chydig o eiriau yna na i na i ofyn i Mike yym cymryd yr awenau os fedrai Mike. Felly os ydych chi am werthu eich busnes neu os ydych chi'n awyddus i dyfu y busnes a go- gwobrwyo a cadw'ch staff Yym ma' perchnogaeth gan y gweithwyr, mae o'n opsiwn arloesol yym sydd yn effeithiol iawn a wedi ga'l 'i brofi bellach dros yy blynyddoedd yym i dega cannoedd trw Brydain. o gwmnïau gwahanol mewn bob sector. Wrth drosglwyddo'r perchnogaeth i'ch gweithwyr, mi gewch chi fwynhau y gwerth uchaf y busnes a gwella perfformiad y busnes, a mae hyn yn bwysig wrth sicrhau bydd yr etifeddiaeth yn parhau ymhell i'r dyfodol. A mae hynna yn bwysig, mae o yn un o'r pwyntiau um, sydd fwya anodd i adael i fynd i berchnogion busnes sydd wedi ella creu y busnes yn sicr wedi i dyfu o dros gyfnod o flynyddoedd. Mae'r ma etifeddiaeth yy yn bwysig iawn, a ma' hwn yn rwbath ma' pobol yn amal iawn yn ofn geith 'i golli, yy yn arbennig trwy werthu ar y farchnad yym i i rywun allanol. Ond be' ydi o? Yym. Perchnogaeth gweithwyr ydy busnes sy'n eiddo i'r gweithwyr, um, lle mae'r cyfranddaliadau uh, i, i raddau neu'n gyfan gwbl yn perthyn i'r gweithwyr. A trwy um, ddiffiniad Cymdeithas Perchnogaeth Gweithwyr, um, Employee Ownership Association, uh, y corff cenedlaethol. Fedrwch chi alw cwmni yn gwmni perchnogaeth gweithwyr os oes 25% neu fwy o'r eiddo uh, yn perthyn i'r gweithwyr, hynny yw, chwarter y cwmni. Mewn gwirionedd, um, Dwi ddim eto wedi dod ar draws cwmni hefo gyn lleiad, lle mae gyn lleiad o'r cyfranddaliadau yn enw y gweithwyr a 25 y cant. Yn arferol, mae'r ma, ma canran yn gant y cant neu uh, yn ychel iawn dros hynny. Ac yng Nghymru, a mae'n bwysig ei nodi, mae yna fwy a mwy o gwmnïau yn mynd i lawr y ffordd yma. Mi gaethon ni yng nghwmpas yn dasg gan y Llywodraeth Cymraeg rhyw dair mlynedd yn ôl, pedair bosib, i ddwblu y rhifa yng Nghymru oddi fewn pum mlynedd, hynny yw, oddi fewn oes y Senedd presennol. A mae rhaid i mi ddweud, wnaethon ni gwblhau y dasg yna uh, hefo dwy flynedd i fynd, a mae'r rhifa dal yn cynnyddu, maen nhw dal yn tyfu. Nawr, be mae hynna'n ddangos ydy pan da ni'n cael y cyfle, um, a mae hyn yng Ngwynedd ac yn bwysig iawn, fel o'n i'n sôn yn y cychwyn, um, trwy help a chymorth uh, Cyngor Gwynedd uh, a'r tîm sy'n cyfnogi busnesau oedd i fewn y sir. Pan da ni'n cael y cyfle i rannu gwybodaeth am berchnogaeth gweithwyr ac i yym i roi y neges ar d- ar draws os t- ma' ma' 'na lawer iawn o bobol siawns ddim yn ddim yn ymwybodol o'r model hwn fel dewis olyniaeth. Ond pan da ni'n cael y cyfle i wneud hynna, uh, mae o'n lwyddiannus iawn. Um, mae yna ma, ma, ma lot o bethau oedd i fiawn y model sydd yn apelio uh, i, i berchnogion busnes yn arbennig yng Nghymru, yn arbennig eto bosib yn, yn y gornel fechan lle da ni. Um, mater o etifeddiaeth yn bwysig iawn, fel o'n i'n sôn, um, a hefyd ffordd o edrych ar ôl y tîm uh, y gweithwyr sydd wedi helpu tyfu'r busnes a dod o fo i lle mae o ar y funud. Da chi'n gweld yr, um, y ffigur yma, y graff, mae'n ma, ma, ma tanlinellu y ffaith bod rhifau wedi tyfu'n aruthrol yn yn ystod yr y ganrif yma yn sicr. Yn ôl yn 2003, dim ond saith cwmni trwy Gymru. Ac er tydi rhifau ddim yn anferthol mewn termau uh, absolute, ond ar y funud da ni ar 90, mae hwnna dal yn gynyddu, mae yna sawl cwmni da ni'n gweithio hefo um, sy, sydd ar ei ffordd ar y daith. A os, os fysa dim ond deg o bobl yn gweithio i bob cwmni sy'n, sydd yn mynd i lawr y ffordd yma. Da ni'n sôn felly am bron i fil o swyddi fysa wedi bod mewn perygl gyda um, gwerthiant allanol. A mae'r swyddi yna yn saff ac yn cynnyddu o, oherwydd y cam sydd wedi cael ei gymeryd i fynd i lawr fel Cwmni Perchnogaeth Gweithwyr. Rwan, um, ychydig enwa fyddwch chi'n gyfarwydd at, um, mae hyn trwy yr ein mwy, un o'r rhai fwyaf enwog uh, yn y wlad. Unipart fyddwch chi'n gyfarwydd, Arup, bosibly, GoApe, bosibly, a Arif y Fford. John Lewis yn sicr fyddwch chi wedi clywed amdano fo, a Adman Animations, um, sef Wallace yn Gromit a Sean the Sheep ac yn ymlaen ag ati. Felly mae yna gwmnïau mawr uh, yn dilyn y ffordd yma hefyd. Dio ddim yn rhywbeth i gwmnïau, just i gwmnïau bach a canolig. Ond wrth gwrs, yma yng Nghymru, mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau, mae'r rhan fwyaf o'r busnesau sydd gynnon ni yng Nghymru yn rei bach, yn rei canolig, a mae'r sector yna yn bwysig iawn. Yng Nghymru, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld y sleid yma, mae allan o'r 90, da ni wedi, da ni jyst wedi rhoi rhyw fras ddewis o, o'r enwa sydd, sydd bellach yn gwmnïa perchnogaeth gweithwyr. Um, yn lleol, mae gynnon ni Dafydd Hardy, mae gynnon ni cwmni da, mae gynnon ni Big Innovation, Aber Instruments reit agos, a, ac un y ddau yr eraill hefyd. Mae yna ma enwa da a cry um, wedi cymeryd y daith yma, ac os ydych chi siarad hefo unrhyw un ohonyn nhw, um, dwi'n mwyn credu bod yna, unrhyw, bod yna un ohonyn nhw yn dyfaru mynd i lawr y ffordd hyn. Uh, y patrwm arferol yw bod uh, y gweithwyr hefo balchder yn eu cwmni, yn falch o gael fod yn rhan o'r tîm perchnogaeth. A mae'r cwmni, cwmnïau yn tyfu ac yn datblygu ac yn symud ymlaen yn gry'. Mae hwn yn bwysig. Yym. Busnesau bach a chanolig, fel o'n i'n dweud, yw 99 y cant o fusnesau yng Nghymru, a maent yn gyfrifol am 62 y cant o'r swyddi yn y sector preifat yng Nghymru. Ac wrth gwrs, mae perchnogaeth teulu hiliol yn, yn chwarae rhan pwysig yn hyn. Mae un o bob pum busnes, busnes bach a chanolig, maen nhw'n gwynebu penderfyniadau o ran cau y busnes neu cynllunio rhyw fath o drefniant o lyniaeth yn ystod y pum mlynedd nesaf. A, ma, a mae hynna yn... Mae o'n ffigwr sylweddol. Pedwar deg tri y cant o'r cwmnïau yma heb unrhyw gynllun o lyniaeth. A mae hwnna'n ffigwr eitha difrifol. Um, gan gofio dim ond deuddeg y cant sy'n ffigwr reit isel o gwmnïau teuluol sydd dal oddi fewn y teulu i fewn i'r trydydd genhedlaeth. Felly, i'r mwyafrif mawr, um, mae'n bwysig cael cynllun olyniaeth, mae'n bwysig edrych ymlaen i weld beth yw yr opsiynau. Um, ac wrth gwrs, mae perchnogaeth gweithwyr yn, yn opsiwn cry a pwysig i rywun sydd yn y sefyllfa hyn. Mae rhan o'n gwaith ni, uh, rhan helaeth o'n gwaith ni, yw rhannu gwybodaeth, rhannu y neges am perchnogaeth gweithwyr fel opsiwn. Dio ddim yn panasea, dio'm yn ateb i bawb, ond um, fel da ni wedi gweld o fel dwi wedi sôn, mae llawer iawn o uh, berchnogion gweithwyr presennol um, sydd ddim yn ymwybodol fel o'r fodel hon um, yn dangos cryn diddordeb a pan mae'r neges yn cael ei rannu. Ond, ond rhannu y neges ydy'r broblem. Um, mae hwnna uh, yn her i drio cyrraedd pawb. Yn arbennig, heddiw chi mi, pan mae um, pobl mor brysur yn rhedeg busnes o ddydd i ddydd mae'n wirioneddol anodd iddyn nhw camu nôl ac edrych ar y busnes efo llgadau allanol um, i, i weld y sefyllfa strategol a cymeryd penderfyniadau strategol. 29 o cant o fusnesau wedi bod yn eiddo i'r un perchennog neu perchnogion ers dros un mlynedd ar hugain. Mae hynna'n golygu all 15,000 o berchnogion busnes fod yn ystyried gadael y busnesau am i ymddeol neu symud ymlaen i rywbeth arall. Unwaith eto, mae hwnna'n swm go fawr, a mae'r sefyllfa yn un difrifol, a gyda help pawb, fedrwn ni yn obeithiol am symud pethau ymlaen i er mwyn lles y busnesau, ond yn bwysicach wrth gwrs i'r tîm uh, sy'n gweithio oddi fewn y busnesau a sicrhau dyfodol um, gwaith mwy a mwy o bobl yng Nghymru. Wel, cynllunio olyniaeth, yy, allwch chi ddim cychwyn rhy gynnar. Mae tos o'n ffasiwn peth o fod rhy fuan i ddechrau considro um, strategaeth olyniaeth. Dibynnu ar strwythyr y busnes, um, Dyla rwy'n wneud yn saff bod chi'n trafod ac yn rhannu gwybodaeth hefo'r tîm rheoli neu hefo'r teulu. Mae'n bwysig galluogi tîm rheoli i ddangos anwybyddiaeth A be mae hyn o'n meddwl yw, yn aml iawn, um, pan mae rhywun yn siarad efo ni fel, fel perchennog busnes, maen nhw yn barod wedi, wedi dechrau camu'n ôl. A mae'r tîm rheoli uh, uh, yn barod yn aml iawn yn gallu rhedeg y busnes o ddydd i ddydd neu yn gwneud hynna yn barod. Ond tydy hynna ddim yn wir i bawb. Um, os, os, os, dy, os ydy'r perchennog am gamu ffwr, am sefyll i lawr, os oes na neb yn barod i gymeryd drosodd, um, fel rhan o'r cynllunio, um, ella fe rhaid gweithio ar hyn i gael tîm yn ei le yn barod, neu yr opsiwn arall fysa dod â rhywun newydd i fiawn yym fel yym prif swyddog. Ond wrth gwrs, wrth ddod â rhywun allanol i fiawn, mae o yn yn gorff ychwanegol, mae o'n gyflog ychwanegol i'w dalu. Wedyn yym Mae'n gweithio i rhai, dio ddim yn gweithio i bawb, ond considro opsiynau mewn digon o amser a creu y cynllun yma. Dyna sy'n bwysig. Uh, wrth gwrs, mae'n rhaid hefyd cynllunio materion um, uh, pwysig fel trethi, strwythyr, um, trafod gyda chyfrifydd a, a, a gwe, uh, gweithwyr proffesiynol, uh, twrniod ac yn ymlaen. A mae'n bwysig hefyd a adnabod y gyrwyr gwerth be sydd yn bwysig i ethos y cwmni. Um, eto wrth werthu ar y farchnad agored, tydi rhywun ddim yn gwybod pwy ddaw i fewn i brynu yn aml iawn. Um, fy na fawr o ddewis, um, sna bod chi'n lwcus iawn a dau neu dri uh, yn, yn trio brynu'r cwmni. Wrth gadw y cwmni yn ddeilo yr gweithwyr, mae'r werth am bwyso ymlaen fel mae o. Ac os ydy'r gwerth yna um, yn bwysig i'r perchennog, i'r perchennog a mae o fwy aml na dim, um, mae hynna'n reswm arall i gonsidro hwn fel opsiwn. Ia, fydd angen um, trefnu pethau o flaen llaw, fydd angen trafod ag asesu opsiynau ariannu. Felly, pan mae rhywun yn gadael y busnes, pan mae yna berchennog yn gadael, mae yna sawl opsiwn yn, yn, yn agored. Uh, perchnogaeth teulu, pasio fo mlaen i aelodau'r teulu os, os ydy hynna yn addas. Mae'n bosib jyst cau y busnes a gwerthu'r asedau, yym, ond ond wrth gwrs mae swyddi wedyn uh, mewn perygl mawr. A anaml iawn fysa perchenog cyfrifol yn dewis i wneud hynna oherwydd um, y dymuniad i'r dyfodol o busnes fod yn un cry uh, ac wrth gwrs i ffordd i um, i gefnogi y gweithwyr sydd wedi helpu y busnes dyfu i lle mae o ar y funud. Opsiwn arall pryniant gan y rheolwr, a rheolwyr neu pryniant gan reolwyr cwmni allanol yn Saesneg management buyout neu buy-in. Opsiwn arall ydy gwneud dim. peidiwch â wneud dim, um, dyna'r dyn opsiwn gweithio ar gwbl. Um, Mae'n bosib gwerthu'r cwmni ar y farchnad, fel dwi wedi sôn, ac wrth gwrs um, mae'n bosib mynd i lawr uh, y ffordd da ni'n drafod bore yma, sef partnogaeth gweithwyr. Am perchnogaeth gweithwyr, mae yna dri phrif ffordd ymlaen. Um, perchnogaeth uniongyrchol, perchnogaeth anuniongyrchol, neu uh, fodel cyfunol, sef hybrid. A mi a'i mlaen i drafod rhyw fymryn bach am bob un o hynna. Perchnogaeth gweithwyr uniongyrchol i ddechrau. Um, hwn oedd o fodel o fwyaf poblogaidd i fyny at 2014 pan nath y gyfraith newid um, A mae o dal yn fodel um, sydd ar gael heddiw. Lle mae gweithwyr yn dod o berchnogion cyfranaliadau unigol yn eu cwmni. Be mae hynna'n feddwl wrth gwrs ydy bod yr gweithwyr i gyd yn prynu cyfranaliadau yn y cwmni. Yym, os oes na rwy'n yn ymuno â'r cwmni, mi fydd rhaid iddyn nhw brynu cyfranafiadau, a phan mae rwy'n yn gadael, mae rhaid gwerthu nhw'n ôl. Yym, mae'n gweithio'n iawn, y dymuniad wrth gwrs yw bod uh, y cyfranafiadau hyn werth mwy pan mae rwy'n yn gadael ac yn ei gwerthu nhw, nag oedden nhw uh, pan gaethon nhw eu prynu. Ond mae yna um, amball i her um, yn arbennig yr un ariannol o allu fforddio prynu cyfranddaliadau. Tydy pawb ddim yn y sefyllfa yna, tydy pawb ddim mewn sefyllfa i fenthyg arian i, i brynu cyfranddaliadau. Wedyn mae hynna'n gallu fod yn her. Um, Ond tos i'n rhaid prynu bob tro, um, mae yna ma na bosibilrwydd weithiau o gael cyfran ddaliadau am ddim. Um, yn aml yn glwm i reola neu cynllun uh, perfformiad y busnes a cynllun bonws mewnol y busnes. Yym, neu hefyd, wrth gwrs, mae 'na mae 'na gynllun HMRC yym trwy opsiynau cyfranddaliadau yym lle mae rhywun yn cael opsiwn, yy hy- hynny yw y dewis i brynu pan mae o'n fforddiadwy neu pan mae 'na griteria arbennig yn cael eu cyfarfod. Symud ymlaen i perchnogaeth gweithwyr anuniongyrchol, indirect employee ownership. Heddiw, hwn ydy'r fodel fwyaf poblogaidd o bell ffordd. a mi ddoth hyn o, o, o'r newid gyfraith da ni'n sôn am 2014, um, oedd yn soriedig ar bapur wedi gwenu gan um, chap o'r enw Graham Nuttall dwy, uh, dwy flynedd yn gynt. Da ni'n nabod Graham reit da, a mae Graham yn ddipyn o gwrw y maes yma uh, uh, ym Mhrydain. A be nath yr newid y gyfraith ganiatáu oedd creu corff ychwanegol, yym, sef Ymddiriedolaeth Perchennog yy Perchenogion Gweithwyr, yym, EOT yn Saesneg, Employee Ownership Trust, yym, i ddal y cyfranddaliadau ar ran y gweithwyr i gyd. Felly be mae hynna'n wneud ydy mae rhoi uh, yr un hawliau i bob un gweithiwr heb yr her o brynu cyfranddeliadau yn ei enw ei hunan um, a'r, ar uh, her ariannol dwi wedi sôn am e-, eisoes. A hefyd, wrth gwrs, heb y draffath o bawb yn gorfod prynu a gwerthu cyfranddeliadau pan maen nhw'n ymuno neu gadael y busnes. Felly, efo'r model yma, fysa'r Ymddiriedolaeth yn cael ei greu, yr Ymddiriedolaeth wedyn yn prynu cyfranddaliadau gan y perchennog presennol neu'r perchnogion presennol ac yn eu dal nhw ar ran y gweithwyr i gyd. A'r wedyn, Hybrid. Cymysgedd o'r ddau, yn amlwg, fel mae'r enw yn uh, awgrymu. Creu yr ymddyredolaeth, a mae rhaid i ymddyredolaeth uh, brynu O'r lleia 51 y cant o cyfranddaliadau. A rheswm am hyn, wrth gwrs, ydy fel bod yr ymddiriedolaeth ar ran y gweithwyr yn berchennog ar y mwyafrif o cyfranddaliadau. Wedyn, majority shareholding. A mae hyn yn, a mae hyn yn golygu wedyn uh, hydnod ar 51 y cant uh, y gweithwyr trwy'r corff yma um, sydd hefo'r llais ola gyda penderfyniadau uh, pwysig. Ond hefo'r hybrid, um, fysa'r ymddiriedolaeth ddim yn prynu cyfranddaliadau i gyd, ond um, fysa, um, mae'n bosib wedyn i unigolion, fel arfer uh, swyddogion go senior o ddifewn uh, y cwmni, i brynu rhai um, yn ei enw ei hunan. Wedyn, symud ymlaen i chydig o ffeithiau sylfaenol um, am uh, y fodel perchnogaeth gweithwyr. Mae y fodel sy'n cael ei alw yn fodel busnes fel arfer. Hynny yw, um, os da chi'n gwerthu busnes ar y farchnad, mae yna ansicrwydd. Um, a mae hynna yn effeithio ar y busnes, mae'n effeithio ar berfformiad pawb oedd i fiawn y busnes. Um, da chi ddim yn gwybod pwy sydd am ddod i fiawn i brynu o, da chi ddim yn gwybod be fydd i, uh, i fodelau nhw, i ethos nhw, uh, ac yn bwysig ofnadwy so neb yn gwybod faint o swyddi fydd mewn perygl yym oherwydd yn sicr fydd y y perchennog newydd y- yn barod yn gweithio oddi fewn yr un sector. Wedyn yym efo perchnogaeth gweithwyr Toes dim o hynna'n digwydd, dyna pam mae gael ei alw yn fodel busnes fel arfer. Bydd y cwmni dal i gael ei redeg gan y bwrdd a'r tîm rheoli, fydd yna ddim newid yn fan'na. Yym, oherwydd be' dwi newydd ddeud, mae o'n werthiant llawer fwy cyf- yy cyfeillgar i'r perchennog. Mi fydd yr gweithwyr, yym, felly hefo mwy o reolaeth a barn dros penderfyniada pwysig, yy, yn y yn y dyfodol. ma' 'na fanteision treth i'r cyn berchnogion a hefyd i'r gweithwyr yym oddi fewn y fodel ymddiredolaeth. Yym mi wna i dwtsiad ar hynna dipyn bach mwy yn munud. Wrth gymryd y cam yma, mae rwy'n yn sicrhau bod y cwmni yn bodoli, yn cario ymlaen, er budd y gweithwyr, gweithwyr presennol a'r gweithwyr sydd i ddod yn y dyfodol. Y profiad yw, a'r tystiolaeth yw, bod pawb yym yn g- efo balchder mawr yn yn y fodel newydd. Ma' perfformiad yy unigolion, ma' perfformiad y cwmni yym bron yn sicr am gryfhau a gwella, a wedyn yy ma' hwnna wrth gwrs yn cefnogi y frawddeg yma, sef yym sicrhau bod y cwmni yn bodoli er budd y gweithwyr. Mae'r mae model hyblyg um, fel da ni wedi sôn, um, mae'r fersiwn hybrid o hyn yn dwi'n meddwl yn tanlinellu'r pwynt yn dda. Um, Mae'n bosib i aelodau teuluol neu rheolwyr um, senior gymeryd mantais o hyn os os dyna y fodel sydd yn cael ei ddymuno gan bawb. Mae weithwyr i gyd yn fuddiolwyr i'r ymddiriedolaeth. Um, fel cyfar cyfranddaliadwr an uniongyrchol, ond toes ddim rhaid iddyn nhw brynu y cyfranddaliadau yn ei enw ei hunan. Yy, wedi twtshad ar y pwynt yna yn barod, ond mae o yn bwysig i danlinellu, yym, ma' ma' 'na ryddid yna a tydi'r her a'r pwysau o brynu yn enw eich hun ddi- ddi- yy ddim yn dod hefo fo. Mae yna gynllun rhannu elw, profit sharing scheme. Mae'n bosib, os yw perfformiad y busnes yn caniatáu, os yw bwrdd y busnes yn cytuno, ac os ydyw'n fforddiadwy, mae'n bosib creu cynllun rhannu elw cynllun bonws. A mae'r mae taliadau yma i fyny at 2,600 pint y flwyddyn i bob gweithiwr um, yn ddi-dreth, hynny yw dim treth incwm. Tos dim rhaid, wrth gwrs, talu y ffigwr yna, mond os ydy o'n fforddiadwy. Um, Mae'n bosib talu unrhyw swm uh, llai ne mwy, ond os ydy rhywun yn talu mwy, uh, mond y 3,600 cynta sydd yn, yn ddi-dreth. Hefyd yn bwysig iawn, mae'r ma, ma gweithwyr yn cael llais mewn unrhyw benderfyniadau mawr. Um, a mae hyn yn digwydd mewn, mewn cwmni bychan, mae um, Mae pawb yn siarad yn naturiol o ddydd i ddydd. Uh, mae yna bosibilrwydd fysa ddim angen corff ffurfiol i gynrychioli y gweithwyr. Os ydy'r cwmni yn un mwy, um, ella fydd hyn, ella fydd angen hyn yn ei le. A mae, a mae hynna'n gret. Um, mae o'n sicrhau bod llais bob un o'r gweithwyr yn cael ei glywed yym yn uniongyrchol ne' trwy yym corff fwy ffurfiol i sydd yn siarad hefo'r bwrdd. Felly llais mewn unrhyw benderfyniad mawr fel gwerthu'r cwmni a ryw dro yn y dyfodol os 'di hynna yn yn digwydd ne' yy buddsoddiada mawr neu adleoli'r busnes, neu considro pa mor addas yw'r swyddfa ac yn ymlaen. Dim petha bychan routine, ond um, penderfyniad mawr o pwysig fel um, y majority shareholder, mae hwn yn, uh, yn rhoi hawl i'r gweithwyr cael ei llais wedi clywed. Mae rhoi cyfle i eto i weithwyr um, gymeryd rhan yn llywodraethwyr busnes ar, ar lefelau gwahanol. Um, yn aml iawn fydd a, a rwy'n wedi benodi i eistedd ar y bwrdd neu cynnyrchioli y gweithwyr mewn ffordd um, fwy ffurfiol a'r cyfle yna i weithredu ar ran y, y gweddill y tîm. A hefyd, um, os ydy hyn yn rhywbeth sy, sydd am ddigwydd yn y dyfodol, mae'r hawl yna i, i, i gyfrannu at um, cam i, i gymryd rhan i ddod â'r cwmni i ben um, yn ddi-ddyled, hynny yw um, solvent winding up, mae'n gael ei alw. Uh, dwi'n wedi gweld hyn eto, mae bob un cwmni dwi wedi gweithio hefo um, yn dal ati ac yn, ac yn pwyso ymlaen yn gry, ond mae'r posibilrwydd yna. A wedyn, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld y sleid yma, yym, sut mae gwerthu i'r Ymddiriedolaeth yn gweithio. A yn brysog iawn, cylch mawr glas ydy'r cwmni, a wedyn i fyny ar ochr y chwith, y gwer- gwerthwr, gwerthwyr, a'r cylch llai llwyd yr Ymddiriedolaeth. Um, mae'r Ymddiriedolaeth yn prynu y cyfranddaliadau gan y gwerthwyr ac yn ei ddal o, yn ei dal nhw ar ran y gweithwyr i gyd. Y cwestiwn sy'n codi yn aml iawn ydy sut mae'r ymddiriedolaeth fel corff newydd newydd gael ei greu yn gallu talu am brynu cyfranddaliadau. Yym, mae 'na dri prif ffordd. Yym, Yn aml iawn bydd, bydd yna gronfa yn y busnes, reserves yn Saesneg, um, sydd ddim yn cael ei, ei, ei ddefnyddio o ddydd i ddydd i redeg y busnes. Um, mae hwnna'n gallu cael ei drosglwyddo gan y cwmni i'r ymddiredolaeth er mwyn prynu'r cyfranddaliadau. Os ydy hynna ddim yn ddigon, ac yn aml iawn tydio ddim, um, Mae'n bosib cael menthyg yy i i gwblhau y broses neu, a ma' hwn yy llaw- wer fwy cyffredin, yym cytundeb hefo'r gwerthwyr i dalu yym dros gyfnod o amser. tair, pedair, pum mlynedd bosib. Ond mae hynna yn ddibynnol ar um, perfformiad y busnes a pa mor fforddiadwy uh, fydd o. A mae, a mae hynna, wrth gwrs, yn, uh, yn insentif i'r gweithwyr i, i sicrhau bod popeth yn digwydd yn iawn ac yn gywir ac yn aml iawn byddwn nhw'n aros o gwmpas. Dim, dim o ddydd i ddydd, ond ar gael siawns i ateb unrhyw gwestiwn neu rhannu profiadon um, os oes angen i sicrhau dyfodol o cwmni. A nhw'n un o'r canu fi. Ar ôl hynna, Mi ddown ni at uh, sut mae pethau'n gweithio o ddydd i ddydd. Mae hwn yn syml iawn, a mae'r cwmni presennol yn cario ymlaen fel arfer gyda y bwrdd, tîm rheoli um, a'r gweithwyr. Mae'r Ymddiriedolaeth hefo bwrdd ei hun, dan ni'n awgrymu o'r lleia tri aelod ar y bwrdd yna yn cynnwys un yn cynrychioli y gweithwyr ac un allanol annibynnol. Ac os oes angen, os ydy'r cwmni ddim yn un bychan, rhyw fath o o gorff i gynrychioli y gweithwyr yn ffurfiol i sicrhau bod y llais yn cael ei, uh, ei glywed yn iawn. Felly, Yym, yng nghwmpas, be da ni'n gallu neud i helpu? Sut da ni'n mynd o gwmpas hyn? Da ni yn rhannu gwybodaeth, da ni yn siarad hefo perchnogion busnes, Yym, da ni siarad hefo uh, y tîm rheolwyr, mi wnawn ni siarad hefo uh, y gweithwyr i gyd i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddeall y fodel yn, yn, mewn ffordd sydd yn glir iddyn nhw. Um, a mae hyn yn bwysig. Um, mae'n bwysig bod pawb yn tynnu yn yr un cyfeiriad. Mae hyn yn smwytho'r ffordd, wrth gwrs. Ond wrth gwrs, mi fyddwn ni hefyd um, yn gallu helpu hefo um, cael gwerth ar y cwmni, mi fyddan ni'n siarad hefo cyfrifydd sy'n arbenigo yn hyn, mi nawn ni drafod hefo twrnei, a mi awn ni â y perchennog a'r cwmni drwy bob cam sydd angen i gwblhau y broses. Os da chi'n gweld hwn um, yn fras iawn, gwerthuso'r busnes ymgysylltu ag aelodau staff a'r bwrdd cyngor ar faterion treth, prisio, datblygu arweinyddiaeth, um, cyngor ar strwythyr y fargen a cyngor parhaus. A dyma ni. Um, weithio gyda i'w rheolwr, uh, cysylltu â chyfrifwr arbenigol, um, chyfreithwyr allanol ac yn ymlaen. Fel, fel dwi wedi awgrymu, mi awn ni â phawb trwy bob darn o'r broses sydd angen i i sicrhau bod pethau'n cael ei wneud yn y ffordd iawn a mewn ffordd mae pawb yn gyffyrddus efo. A wedyn mae gynnon ni jyst un neu ddau o enghreifftiau i rannu hefo chi. Um, ma' Big Innovation yn g- gobeithio bo' chi'n gallu yym gweld hwn ar y sgrin os yn anffodus fel dwi'n deud dwi'm yn gallu rhannu'r sgrin am resyma dwi ddim yn deall. Yy geiria clên a garedig chwara teg gan Big. Eiliad i chi ddangos.

ych pen chi. Mae rhaid i ni rwan ofyn i chi os fysa chi mor garedig a uh, cwblhau ffurflen adborth. Mae'r uh, ma gwaith da ni'n neud wrth gwrs uh, yn cael ei ariannu a mae'n bwysig bod ni'n cadw uh, bod ni'n gofyn uh, y cwestiynau uh, i gael atebion teg um, er, er mwyn

Mae Testi wedi rhoi y, y link i'r ffurflen adborth yn y, yn y chat i chi. Dwi'n yn gweld unrhyw cwestiynau penodol yn y chat, rhowch nhw i fewn, mae yna dal amser os da chi eisiau gofyn cwestiwn gan Mike. Um, fel arall, Mike, dwi'n cymryd bod yna croeso agored i bobl cysylltu'n uniongyrchol hefo chi. Um, Croeso cynnes i bawb, oes. 'Na fo, champion. So nawn ni... Be nawn ni, ar ôl yym y bore 'ma, nawn ni cylchredeg y sleidiau yym am bod ni 'di colli ambell un yy i gychwyn hefo, a nawn ni hefyd yym cylchredeg sut i gysylltu hefo chi yn uniongyrchol yn Cwmpas. Yym, ond jyst i nodi hefyd, ma' 'na sesiwn galw heibio yn cael yn rhe- i i redeg gennyn ni yn Canolfan Henblas yn Bala ar yr unfed ar ddeg o mis Ebrill. Yym a ma' mi fydd Mike yna yym a ma' 'na ma' 'na cyfle i chi yym archebu slot i i siarad yn uniongyrchol hefo Mike yym os fysa hwnna o ddiddordeb i chi. M- mi a- test ni yn mynd i roid yy o mae wedi wedi roid y linc i bwcio lle yym yn hwnna os gennych chi ddiddordeb. Yy ma' 'na cwestiwn newydd cyrradd Mike sef pa mor hir ma'r broses yn gymryd? Um, ia, wel, tos am atab uh, pendant, dio ddim, dio ddim yn broses sydyn. Um, ac yn y marn ni, dyla fo ddim fod yn broses rhy sydyn. Mae uh, ma bwysig iawn bod pawb yn cael cyfle i ddod i, i ddeall y model i sicrhau bod unrhyw gwestiwn sy'n cael ei godi gan y perchnogion, gan y rheolwyr, gan y tîm yn gyfan gwbl, yn cael cyfle i gael ei godi a'i ofyn a gael ei ateb yn llawn. Mae'n bwysig bod gyn gymaint o bobl â sy'n bosib oddi fewn unrhyw fusnes yn hollol gyffyrddus yym bo' nhw'n deall be' sy'n digwydd. Achos ma' 'na dueddiad i yy i i rywun ga'l panic bach gan feddwl, ww, dwi erioed 'di rhedag busnes o blaen, be' dwi'n gorfod neud? Ond wrth gwrs, fel dwi 'di trio egluro, 'di o ddim yn gweithio fel 'na, ond yym mae'n bwysig i, i bawb cael cyfle. Felly, i ddod yn ôl at y cwestiwn, o'r cychwyn i'r diwedd, mae chwe mis yn gyflym, mae deuddeg i ddeunaw mis yn eitha cyffredin, a mae'n gallu fod yn fwy na hynny. Um, weithiau, mi ddaw rwy'n atan ni i ofyn i drafod, a mi awn nhw i ffwrdd i gonsidro, a mi ddown nhw'n ôl, a mae hynna wrth gwrs yn gwthio'r amser ymlaen. So oes 'na ddim amser penodol, 'da ni fwy na hapus i weithio i'r amserlen y perchennog, neu amserlen y cwmni. Diolch, Mike. Wel, os na'm cwestiwn arall dwi'm yn meddwl bore yma, felly jyst nodyn sydyn cyn i ni gloi i atgoffa chi bo ni yma fel tîm Cefnogi Busnes Gwynedd efo unrhyw beth sy'n poeni chi neu unrhyw be- unrhyw syniada sgennych chi o ran y math o beth fedrwn ni neud i i gynorthwyo chi. Yym, os 'dach chi'n teimlo fysa chi'n elwa o ryw fath o sesiwn fel bore yma a'r pwnc arall, plîs cysylltwch efo ni. 'Dan ni'n hapus

Gobeithio gweld chi mewn sesiwn arall yn y dyfodol. Diolch.